Juventus Club Vero More minn Kirkara, nilqawkom maħna għal dan il-ħames podcast, din id-darba għanna maħna l-Joe Shields huwa segretarju ġenerali tal-klab tagħna. Ġew grazzi tal-li oġbok tiġi fuq dan il-podcast illum. Biex nintroduċi ftit dal-qosor nixtieq nibda ovvjament daqshekk hu bl-introduzzjoni tgħidilna xi ħaġa fuqek u fuq l-irwol tiegħek fil-klabb hawnhekk. Tajjeb, mela qabel ma ovvjament nibda ngħidlek nirrispondi għal din il-mistoqsija l-ewwel nett ngħidlek proset ta' dawn il-podcasts li qed tagħmel għax qegħdin imorru tajjeb ħafna mal-membri tagħna jidhru u b'hekk ovvjament kif Kif kien il-ħsieb tiegħu dan il-podcast il-membri jkunu jafuna daqsxejn iżjed minn Eħe, mela jiena segretarju ġenerali ta' dan il-klabb, illi nokkupa din il-kariga, dan ir-rwol għal dan l-aħħar disa' snin. Però ovvjament jiena illi niġi ħafna f'dan il-klabb madwar naħseb xi 24 sena illi nidħol f'dan il-klabb. Jiġifieri Il-klabb nħobbu ħafna, nattendi kemm jista' jkun kemm il-partiti li jiġu, kif ukoll il-laqat li jkollna, u ġieli jkollna laqat ta' spiss, għax ovvjament ġieli jkollna xi affarijiet, attivitajiet jew affarijiet niddiskutu u jkollna ħafna laqat tal-kumitat waħda wara l-oħra, jiġifieri dak huwa x-xogħol tiegħi, insomma. Sewa, eh, qed li li jek fil-Kumitat Disa' Snin, mhux qed nkun sejjer żball. Disa' Snin li nokkupa din il-kariga ta' segretarju, għax jiena dħalt eh, bħala membru fil-Kumitat, eh, imma inzenta ir-riżenja segretarju wara ftit ta' żmien. Dan ix-xogħol kont qatt m'għamiltu ta' segretarju, ġifieri kien huwa l-ewwel esperjenza tiegħi ta' segretarju f'dan qasam U tħalt għalih, ifimni. Ma kont daqsxejn għall-ewwel beżan, ma tafx inti qatt ma tkun għamilt segretarju, x'jagħmel is-segretarju? Aħna ma nsom. U qatt ma kont kumitati oħrajn qabel, ġifieri qatt ma kont naf x'inhu l-rwol ta' segretarju. Imma ifimni, naħseb li s'issa dejtu tajjeb. Għandi ħafna min jgħinni, għax ovvjament jiena ma nistax inkun waħdi. Biss biss għandna għandi tlieta hemm tliet oħra eh, fis-segretarjat, hemm Derin, hemm Xon u Wayne Kollha għandhom l-irwol tagħhom fil-kumitat, però ovvjament jgħinuni biex kemm jista' jkun niftħu l-uffiċċju għax aħna dejjem niftħu tlieta u l-ħamis bejn is-sitta u nofs u tmiena ta' filgħaxija biex naqdu lill-membri.
Issa, U semmejt li l-ewwel ukoll li ilek 24 sena tattendi l-klabb. Ija, ija, ija.
Kif rajtu jevolvi l-klabb matul dawn is-snin? Ħafna evolva l-klabb għax Jien niftakar dejjem niġu hawnhekk, ngħidlek il-verità kelli t-tfal tiegħi għadhom żgħar ħafna, kont inġibhom miegħi jaraw il-logħba. Nista' ngħidlek illi jekk il-logħba kienet tibda, nsejt dak iż-żmien fix-xena, jekk tibda fit-tmienja u nofs, trid tiġi hawnhekk minn tal-inqas għas-sitta biex tilħaq post fis-sala, inkella bil-wieqfa. Is-sala kienet tkun ippakkjata bin-nies bil-wieqfa. Ovvjament dak iż-żmien ma kienx hemm il-mezzi li għandna llum, illum għandek ħafna mezzi fuq xiex tara l-partita u dak iż-żmien ma kienx ma kienx. Allura tiġi biex tilħaq post ħallu u ġifieri s-siġġijiet kienu jkunu minn is-sala kienet tkun ippakkjata, letteralment ippakkjata li. Eħe, imbidel ovvjament, imbidel il-membri kellna għamilna żmien bil-membri fil-klabb ħafna oli, u baxxa, Però minn mindu ovvjament daħal il-President tagħna Joseph Fedek il-membership sploda fuq. Apparti dawn din is-sena tal-Covid eh. illi hemm il-problema hemm il-problema tal-Covid. Semmit il-President Joseph Fenech inti kif tiddeskrivi il-President Fenech?
Il-President Joseph Fenech niddeskrivi jiena bħala magna. Ma jaqtaqat dejjem moħħu x'se nagħmlu, naħseb imma Alla jkun hu fis-sens ta' ideat, fhimni, mbagħad ikun hemm diskussjoni u mmexxu skont kif jipproponi u aħna niddiskutu u natwaw l-ideat tiegħu. Ġowi, fhimni, id-dar tiegħu hija l-Juventus Club hawnhekk. Hawnhekk, ġewwa hawnhekk ikun qiegħed jiġifieri dejjem. Dejjem, dejjem. Kull ħaġa li jkun hemm bżonn dejjem jgħinna. u jieħu inizjattiva u joħroġ għonqu għalina kollha, fis-sens li anke jekk ma nlaħħaqx xi ħaġa jiena jagħmilha hu, żgur jiġifieri, m'hemmx dubju minnhom dawk f'dan. Sewwa,
semmejt lejlek disa' snin fil-kumitat, 24 sena tattendi l-klabb, nifukaw se fuq l-irwol tiegħek bħala segretar ġenerali. X'inhu dak ix-xogħol li tagħmel minn wara l-kwinti li forsi l-membri ma jafux bih jew ma jidhirx? Fimni, as such minn wara l-kwinti aħna dejjem ovvjament dejjem kuntatt mal-President, jiġifieri biex naraw x'hemm bżonn isir il-klabb. Ġo ovvjament il-President jgħidilna isma' ejja nagħmlu hekk ħalli l-klabb inġibuh 'l quddiem, ejja nduru l-klabb, fis-sens li aħna nagħmlu daqsxejn xogħol Illi mbagħad wara jidher, u mbagħad wara ħajidher. Ma nagħmlu xejn sibni li testax illi kemm jista' jkun nagħmlu l-affarijiet u biex l-membru tagħna intuh intuh dak li ħaqqu. Aħna l-membership li jħallas il-membru intuha intuha peace, ġifieri dak li jkun il-membru meta daħal hawnhekk intuh il- Dak kollu li hemm bżonn. U jafu, u jafu, għax meta ġibna plejers barranin biex ex plejers ovvjament, ex plejers Juventini, il-membru kellu ċ-ċans li jieħu ritratt miegħu, jistaqsih mistoqsijiet, jiffirmalu l-memorabilia tiegħu, jiġifieri aħna dak minn wara nagħmluh biex ovvjament igawdu l-membru. Tajb ħafna. Nasib kien introduzzjoni tajba, naqilbu issa biex nitkellmu daqsxejn fuq il-materja. Eżatt. Sew. Qabel nitkellmu kontra Chelsea. Sissa tgħid li vera għaddu kmieni, però x'inhu r-rating li tagħti lil Juventus sissa bħala staġun sissa? Din ir-rating hija dik tikka diffiċli. Ma tantx kont kuntent. Il-bieraħ ovvjament Urew partita differenti, ejja ma nitkellmux daqsxejn għal is-segwa. Imma sal-aħħar partita sa Sampdoria ċek. Eh, l-aħħar partita labna labna tajba, kemm lajna ġiġ goals. Ġifieri ma tantx ma biex nagħti rating imma sissa 4 to 5 qed qed nara bħala rating jekk mwan sa 10. Ġifieri eh, għax qegħdin naqgħu ħafna goals ukoll. It-tim qisu kien għadu għadu mhux qiegħed mawt ġerja. Allegri sab ovvjament tim differenti mill-aħħar li kien mara. U ovvjament irid jagħtu, għad irid jagħtu. Hemm forsi eh, parti mill-parti mill-tim fis-sens parti

So, x'taħseb fuq il-bidu tal-istaġun issa iktar milli fuq riżultati? X'taħseb fuq kif qed timet tilgħab? X'kont qed tippretendi li jiġi fil-bidu inti meta il-merkatu għalaq u kien hemm dik l-iskwadra ħana tkun biha dan l-istaġun jew kellha l-sena jannar. Kif x'taħseb fuq kif qed timet tilgħab dik il-formazzjonijiet forsi persezzjonijiet in ġenerali mhux riżultati. Mela, jiena naħseb illi l-logħba ta' Allegri Ilna nafuha, nerġa' nirrepeti, mill-istaġuni li kien qabel magħna. Jipprova jmur fuq il-vantaġġ u mbagħad noqogħdu niddefendu l-logħba. Anke t-tibdil tal-plejers, jekk inkunu qegħdin noqgħod minn fuq, jara kif id-difiża jipprova jsaħħaħha biex jagħlaq iżjed. Dejjem fuq ix-xifer aħna qisna, is-supporters, Biex tispiċċa l-logħba d-disgħin minuta, qegħdin minn fuq kemm il-darba rajnih lil Allegri jidħol jiġri jidħaq għax l-aħħar f'sekonda swirrajna jew ġibna l-iskoll ridna. Jiġifieri, ifhimni ma kontx ma nafx kont nippretendi fis-sens li forsi kien li kieku baqa' x'ismu Pirlo konna naraw dan id-diżastru fil-bidu ngħid li forsi le għax Pirlo Kien diġà għadda sena u ħadna xi xtaqt simiegħu, ma ħadniex il-lig, imma ħadna xi xtaqt simiegħu. U ma kellniex dan id-diżastru tal-bidu tal-bidu tal-lig. U imma fimni is-soċjetà ddeċidiet li tibdel, ġabet l-Allegri, bniedem b'esperjenza, imma għad irid jiffurmah it-tim. Allura qed nifhmek sew meta tgħid allura li Anke meta ġie Allegri lura, xorta kont inċert x'ħa jiġri kontra timijiet bħal Empoli u Udinese, eżempju, li ma ġibniex riżultati tajbin kontrihom. Le, ma kontx qed nippretendi li ma nġibux dak ir-riżultati, għax jiena nemmen li għandna plejers biex nerbħu. Issa terbaħ dejjem, hekk hi x-xewqa tiegħi. Imma mal-Empoli ma kontx naħseb li ħa mmorru daqshekk ħażin.

Erbaħnija, mhux mhux din taċ-Chelsea, tas-Sampdoria. Erbaħnija, kienet formazzjoni tajba, konna rajna rajna l-gowls ukoll, imma erbaħna. Allura jidher li kellu l-formazzjoni li niżel biha dakinhar deret li qisha finalizzata issa, jaf kif għandu ipoġġi l-plejers u liema plejers jagħżel. Hekk rajtu jiena. Għalajna goals u gol ma rridx maħda ta' daqsxejn xeżni, kien kien daqsxejn ehm, dis- ke- ma kienx attent, attent Nasa biżżejjed. biss nżaw il-kelma disastrous. Disastrus kien, eh, disastrus. J- Jiena mhux persuna li nħobb il-maħda ta' imma l-opinjoni tiegħi ehm, hija kienet disastruża. Tilef tilef il-goals għalajna ħafna minnhom kienu eh, minħabba fih. Fil-fatt hi se tantiċipa l-mistoqsija li jmiss għax kienet sa tkun għax il-verità hi li l-goals qegħdin niskurjaw il-goals, ġifieri biex jiġu goals kmieni mhux se tkun problema mid-dehra anke wara li tala' xorta Ronaldo il-goals jaslu. Però d-difiża qiegħda tillikja. Id-difiża fis-sitwazzjoni ta' dik se hi ħaġa oħra, qiegħda f'sitwazzjoni oħra biex mhux jiffunzjona fid-difiża. Taħseb li d-difiża għax jiena naħseb iżjed offside hawn. Din meta ngħid id-difiża ġifieri s-sistema difensiva in ġenerali, issa mhux id-difiża ins l-erba' players li jilagħbu. Għax hemm għax hemm il-players u wara huma players tajbin, huma players ta' esperjenza, ilhom ħafna ma' Juventus, qed nitkellem għal Chiellini u qed nitkellem għal Bonucci, issa ndelikt ukoll li jlu ftit mhux ħażin magħhom. Ġifieri u għadin naraw jela tajjeb delikt, għax ovvjament issa rridu konna difiża ta' xejn iżjed

l-erbgħa ta' wara mhux qed ikollhom protezzjoni mill-mitt. Jien hekk naħseb. Il għaliex, u din l-opinjoni tiegħi ovvjament, il-plejers li qegħdin jilagħbu f'nofs il-grawnd tagħna mhumiex imdorrijin jiddefendu, jew forsi mhumiex tajbin biex jiddefendu daqs kemm huma tajbin fuq l-attakk. Hija diskutibbli, ma tantx tista' twaħħal f'settur. Da tim, it-tim sħiħ. Jekk it-tim suppost illi jinżel jiddefendi kollu, speċjalment il-midfield, in-nofs, irid jinżel jgħin lid-difiża, mhux qed tkun forsi daqshekk tajba. U kif qegħdin ngħidu, il-blalel li jimxi fi xeżni jaqawlu mal-art, jippanċi ħażin u allura hemmhekk qegħdin insofru l-gowls. U ħaġa tal-iskantament hija li fil-Champions League għadna ma qlajniex gowl wieħed fl-Ewropa. U fis-Serja A ħlif gowls maħniex kontra maħniex naqgħu, eżatt kbiri. Nispera minnu minn qudiem li eh, jimprovja. Jiena naħseb li ma nafx biex miegħi. Eh, dan l-aħħar tliet logħbiet, dan l-aħħar tliet logħbiet rebħet infila, ehm, isu it-tim qiegħed mhux qed jiġġelli iktar għax fid-divisa naħseb xortem fejn fejn Affarijiet jimpruvjaw imma qisu mhix qed id-direzzjoni tajba u qisu qed jidra Allegri xi jrid minnu, ma nafx tarax hekk inti. Allegri Allegri nafu li jħobb id-difiża. Eh. Jiġifieri irid jara kif jissuda d-difiża. Issa jew bil-midfield jgħin id-difiża jew inkella eh, ħajkollha naf iġibu xi plejers oħrajn fid-difend. Għalkemm naħseb li ehm, ma tantx hemm għalfejn ta' x'inti aħna għandna ġieli ġieli ġieli dab

Parentesi żgħira fuq l-attakk, mela, għalhekk kumment jien għedtlek il-gors mhux ħajkunu problema. Jiena fl-opinjoni tiegħi Chiesa ħajkun ir-Ronaldo tagħna dan is-staġun. Chiesa għandi kelli fiduċja fih minn mindu bdew jgħidu li ħajixtruh, jiġifieri jiena minn dejjem għedt li Chiesa huwa importanti għat-tim tagħna.

Le, le, pjata għandha ħarsa til fuq.
Naqilbu, speċa suġġett mhux naqilbu ma nimxu għal fuq l-għoba ta' Chelsea, sabu ta' mħek xejn. Jiddu l-opinjoni li għakem irbaħna, se għalli għandu xabfu l-loba, u l-għabna loba tajba, difens konna kienet tajba, pero riskjajna naħseb dik it-tibta tattika jena, ma nafsaq biex miegħi. Hija li inti dejjem tiddefendi u taħdem bil-kontratak tidher li hija riskjuża ma' Chelsea. Iċ-champions tal-Ewropa, players dawn dis-sena ssaħħew iżjed. Ġabu iżjed players tajbin magħhom u għandhom vera players ħafna tajbin. Il-bieraħ ma ppenetrawx.

Però aħna kellna wkoll iċ-ċansis vera, eh, ġifieri bil-kontrattak, ħdimna. Eh, naħseb il-bieraħ kemm il-formazzjoni li labbi għal-Irri, kif ukoll is-sistema li labbi tatna l-frott, għax kellna ċansis skola u iżjed. Mm. Dak il-ġewwa Bernardeschi. Tafaw ftit l-għoli, nisib.
Allora, ma tara stram, per li beda Bernardeschi, ma bidix kien,
Fil-bidu għek bdejna najdu, għek għattu għajna. Pero naħseb il-kin daħlu fil-ħin tajjeb, għax naħseb il-li meta daħal kin, il-difiza ta' Chelsea naħseb beżet ta' xejn, għax kin nafu li huwa robust, naħseb saktu, għadu fris, diħel, għadu zaħiza zuq, għandu enerġetiku, allura se ta' kien eh, seta kienet dik l-ideja tiegħu, u però m'għandux esperjenza għandu Bħal m'għandhom pers bħal Bernard Esser, per eżempju, qed nemminu jela. Però mbagħad ovvjament bl-istess argument kien ara xi saġun għamel mal-PSG. Ejja, eh, ukoll verament, eh, però dina fuq ukoll il-coaches Taljan li żjed li żjed Allegri Li kif iġib reaġit, nipprovaw nżommu daqsxejn kemm jista' jkun fuq il-bankina mbagħad indaħlu Iżommu, kellna xi ħadd ieħor hekk, insejt bħalissa minn huma naf li iżommu fuq il-bankina u. Jindagrah bil-mod.
Titqisu koll il-bira kellna dibara nies, il-ġejjin daqsxejn

Għalhekk jiena naħseb poġġih bħala captain, sakemm ma jkunx hemm Kellini, poġġih bħala captain taħ il-wol tajjeb u jisu rridu jilgħab. Għana ħares lejn, għax li li dikra flokok. Għakem minna jgħu xorta għabna tajjeb, imma naħseb li huwa pedina importanti għati. Debala.
Bħal ma dinnejdu, irbaħna wieħed b'xejn, tattika daqsxejn difensiva, mhm. però jiena tal-opinjoni li kieku Qlajna goal, ġibna one one, jew kellha saħansitra tlifniha dik il-logħba għax bqajna nilagħbu difensiv. Naħseb nkunu qegħdin nitkellmu mod differenti hawnhekk. Taħseb li Allegri ħa jżomm dik it-tip ta' tattika jew inkella ħa jadatta għal kull avversarju li ħa nkunu qegħdin niffaċċjaw? Nispera li jadatta s-sistema tal-logħob

ta' dik ta' dik ta' dik it-tip ta' logħba. Naħseb kienu jemlewna. Allura, il-bira ħaddatta il-logħba kontra attakk. Li ħadmet, ħadmet, ħadmet u tajjeb. Nispera li ma tibqax hekk skont ma tisseħli ma kollu fil-lob kollu anke fiċ-ċabiżi. Però tinsiex li l-bira ħlabna ma' ċampjoni tal-Ewropa. Europa hija l-iktar logħba diffiċli, nkolla forsi se jkun logħba diffiċli hija Chelsea away issa.

Jien qed nara għandu dik il-grinta li qed jifhem x'inhu l-irwol tiegħu fil-Juventus u jifhem il-Juventus x'inhuma what they're all about, bl-Ingliż. Allegri wara fil-post partita qal li jarah jilgħab ta' jew striker jew kellha wara l-pomat. Hmm. Ma nafx għandek opinjoni dwar dan. Taħseb li jkun iktar utli mal-linja jew? Donnu Chiesa
Jara kważi kull imkien jistgħu, għax kull għax l-isprint li għandu, ġiri li għandu, fil-fatt, eh, ħafna drabi jiġi mibdu. Eh, għax jgħalli, naħseb l-enerġija tiegħu jagħmliha eh. ehm, u l-aħħar ftit jibdu. Wara wara l-punta naħseb fin-nofs għax diffiċli għalek nisa, ma ġa jkun mitluf. Ma' linja kapaċi iżjed jaħsad u jsib postu biex jaqbeż il-player li għandu l-kuntratt tiegħu għax huwa naħseb huwa dribbler tajjeb naħseb li huwa dribbler tajjeb. Naqbel miegħek hemmhekk bħala player.
U saqaj ħfief. Allura naħseb li jkun ma' linja aħjar u jidħol għan-nofs forsi biex jgħin l-attakk. Sewwa.

Għavoli kien ma' l-PSGita u mar ma' Tottenham mhux hekk. Kien eżempju naħseb li mhux għax m'għandux eh, idea il-flok xi fisser, u jien naħseb li jista' jkun isu dejjem joqgħod lura għax jgħid jaf mhux ħajkun starter, jista' jkun. Isni narax, narax jidħol minn enerġija, bat matul il-logħba jisu dejjem majna. Kien,
fimni, kien jixtieq li jiskurja ħafna gols biex to prove himself. Imma du ma ġewx dak opportunitajiet tajbin. Issa jista' jkun li ma m'hemmx nies li tuqbla l biżejjed, però jidra kien jiġi tajjeb. Fil-fatt huwa

Anke jekk it-timijiet ovvjament Torino m'għandhomx il-livell tal-players li għandhom il-Juventus dejjem ikunu close bħala riżultati, dejjem ikunu battalji mis-sielta. X'taħseb x'tip ta' Juve se naraw u x'tixtieq tara inti? Ara, jiena dejjem ngħid, kull tim li jilgħab kontra l-Juventus joħroġ bi ħġarhu biex jagħtina. Jiġifieri mhux jiena biss ngħidha, nitkellmu bejnietna l-Juventini, jiġifieri ngħidu Madonna magħna joħorġu dik il-grinta biex għax jekk jgħalbu lil Juventus rebħu lejn il-Milan. Xaġa kbira. U Torino għar minnu. Dan inzertajt mot nara logħba Juventus Torino, mhux Torino Juventus, għax ma mhux ma mhux ewwel ħadd Juventus. U s-supporters tagħhom tant jiġu b'dik akkaniżmu fihom illi anka l-tim tagħhom ma volja din away Is-sapport li jtuh il-ħin kollu biex ovvjament iħeġġuh jilgħab tajjeb, jiġifieri jiena naħseb ħa naraw logħba diffiċli ma' Torino. Ma nistgħux noqogħdu niddefendu ġifieri dejjem, ġifieri bħal ma' l-logħba li għamilna, għax issa dan huwa Serie A u mhuwiex Champions League u mhuwiex mhux Chelsea. Le, naħseb li ħa naraw logħba kkombattuta ħafna,

Bernardeschi floku. Le, jiena ngħid li ħan nilagħbu logħba tajba magħhom ħafna. Ehm, kumbattuta, imma għax bħal dejjem, bħal derbi, derbi, dejjem ikun kumbattut. Ma jiena ngħid li ehm, il-prestazzjoni ta' tim tagħna ħatkun tajba. L-ewwel net għadna kemm ġejjin ir-rebħa kontra Chelsea, jiġifieri il-moralori, rasa mollija, u allura naħseb illi ma nix nħallu konfidenza.

Tirrispondi Tirrispondi lura?
Sissa fis-serja ma tantx rajnija, għax qed naqlaw il-box. Ejjew inkella l-andament tal-logħba qed ikun tal-imod li l-officer qed jippressana u jkollna nagħmlu hekk. Jiena nispera li s-setup tat-tim, jiġifieri 11 il-plejer li ħajitfa', ikunu moħħhom hemm, ikunu u jkunu fl-irwol tagħhom, mhux

illi ħsieb kienu mseħbin magħna fil-passat minħabba li ġew biex jixtru l-biljetti għax ovvjament hawnhekk meta kien jiftaħ is-segretarjat qabel il-Covid u meta ġie speċjalment ingħaqad ma' Ronaldo, għall-partiti kollha imlejniehom f'kemm trozza lejk. Nista' ngħidlek illi hemm barra Fit-triq kien ikollna kju. Ejwa, smajtha din. Kien ikollna kju, mhux biċ-ċajt qed ngħidlek, mela dawk kienu kollha ikunu bilfors membri, għax bilfors tkun membru biex naqdulka l-biljett, trid tidħol fil-Juventus fil-Juventus Club ta' barra, għodda kardu minnhom lulhom aħna, ikollhom il-Juventus Card, minħabba li trid tidħol fil- Jiġifieri, il-membru nitolbu biex jidħol membru hawnhekk, għax dejjem jista' jieħu xi ħaġa lura minn hawnhekk. Jista' jgħodd raġa' lura għax kif qegħdin ngħidu, issa erġajna bdejna, jidher illi għandna fifty percent aħna tal-klabb tagħna, tal-istadium tagħna li għall-kapaċità tiegħu qegħdin jaċċettaw ħamsin fil-mija. Dan it-tnajn point nine percent jekk jibqgħu serji tajbin dan jiftaħ kollu. Mhux hekk? Allura, Dik hija number one. Number two huwa illi l-club tagħna tajjeb illi jiġu hawnhekk u jaraw il-partiti. Għandna bar attrezzat kollox. Nista' ngħidilhom l-appetizers joħorġu hawnhekk bl-ikel fkerex minn kull imkien għax jieklu tajjeb. Is-sala sabiħa, eh, television sanna ma' kull imkien fuq, jista' jara. Ġifieri, u s-servizz tagħna lejn il-membru dejjem tajjeb tajjeb. Ġifieri, m'għandux għalfejn jibqa' barra minn hawnhekk. U kif għedt fil-bidu, meta jkun hemm xi plejer jew ex-plejer ta' Juventus li ħa jagħmel viżita magħna għax il-President dejjem ikollu kuntatti ma' dawn in-nies u għaddej bil-kuntatti u għaddej bil-kuntatti biex kemm jista' jkun forsi jekk terġa' tmajna naqra l-Covid forsi nġibu lil xi ħadd, ikun minn tal-ewwel li jieħu li jkun hawnhekk u jiltaqa' ma' dak il-plejer u li hemm bżonn minn ma' dan il-plejer bħal kif għad firem minn għandu jitkellem miegħu. Aħna dejjem tajnihom dik l-opportunità lill-Amerikani.
Grazzi ħafna Joe, ma stajniex nagħlqu fuq mota fuq nota aħjar naħseb jiena, grazzi talli segwejtuna aħna u l-Juventus Club Vero Amore ta' Birkirkara. Grazzi talli segwejtuna aħna narawkom nhar il-Ħadd li ġej jekk jekk minn isir żball eh, għal logħba kontra Torino. Grazzi u narawkom dakinhar.